Tēnā anō rā tātou katoa i ngā aituā maha o te wā, o te motu. Hoi anō, ko rātou anō tēnei hei haka tūwheratanga mō ngā kōrero i te pō nei. Haere koutou ngā mate, haere koutou, haere atu rā i runga i te rangimārie, kore koutou e warewaretia. Ko te ao tūroa tēnei, kua mahue mai nei i a koutou, ki a mātou, nō reira haere koutou. E tātou mā, haumai ana ki taku hinengaro. Te ingoa o te kuia rā, Iritana. Haere te mea kuia anahe, kaua te tangata haka huihui i ngā ingoa kei mahu ētahi. Hono, he tautoko kaua ake i ngā poroporaki ki te hunga mate kua riro atu nei. Nō reira, e koe anō tērā e Aka Tūwherataka, mō tā tātou noho tahi i roto i tēnei whare kōrero. Tēnā pea e Te Tai i ingoa i hōmai ai ki a tātou i ngā tau kua pahure mō tēnei mea, mō te huarahi tuku kōrero i runga i te reo, i runga i te, i roto i te takiwa, ko te reo irirangi. Āni pea ko te me kikini mai tātou tētahi wāhanga o tērā ingoa mō tēnei tū whare kōrero, āni pea he marae irirangi tēnei. E momo.
Hono, tenei tu whai ahua marae, i mua ko te reo irirangi, ko te reo nahe ano e whiwhi ana koe, e anaina, ko te reo, ko te kanohi, ko te tumanawa, ko te wairua tonu o te tangata, he momo marae ano tenei. Ano re mihi ana ki a koutou e nga reo, e nga mana, e nga waka maha huri noa i te motu o tena rohe, o tena takiwa, ma koutou E tomo mai, ā, ka tū tonu ai tēnei marae, mā koutou e waiho mai. Ka mau tonu.
Ka, ka pēnei rānei me te rākau tītohe e tū nei, e tū ana ki te pārae, te pūhanga mai, ā, o te hau, ā, kua rere i te hau. Ā, nō reira, hau mai rā, ki roto ki tēnei whare, noho tahi ai, ā, ki ngā poupou o te whare, ā, me ngā kēhua. Tēnā koe, Len. E, anō ki a mātou he. Ko Kehua kē koe anei? I te roa o tō ngaro, engari a ko Petero o tō ngaro e, ko koe tonu te tai o ngā poupou o te whare nei, e ui ana ki a koe. Ka wai, ka wai.
Pēhā anō te?
Aha, ni tō raoranga koe ki te ao. Tō haka hihi hoki, ka haere mai koe konei me tō tarau poto. Te Ātea. Ā, kāore he kaupapa i tua atu i a Waitangi, hei tāku, i tua atu i te hautupu e noho mai nei a Aperahama me tana mahi rangatira, taihoa au e kōrero he āku hakaaro, kaua ahau e apo, ā, me hora atu te kaupapa nei ki aku hoa kōrero i tēnei pō. Haka pai ana au, kī ana koutou i te kōrero mō Te Wiki o Waitangi. Taku pouri, puta rawa atu ēnei kōrero ki te ao, kua pau kei te wiki i te mutunga o Te Wiki o Waitangi, a tātou e noho nei mōhana tātou, kei roto tonu tātou i taua wiki. Tēnei pea mea pai tērā kia ngahaka tā te tangata i ngā āhuaranga o tērā wiki nei, kua whai wā te tangata ki te kōmirimiri ake, he aha ōna hakaaro ki ngā nekenekanga roto i te raweke. Engari, kei a tātou nei e wera tonu anō tātou te ro. Na, ko wai e hia ana ki te pākaru i ngā kōrero? Na, kore e horo tō kīkī mai, a, ka kōrero anō ahau. Heoi anō, tāku noa e mihia, Te iwi kāinga, ngā hapū o te kāinga tonu i Waitangi, tau atu, tau mai, tau atu, tau mai, ka taria te motu, ngā nawe katoa ki kona, ā, ka mihi atu rā ki ō tātou huānga, ā, Ngāti Rāhiri, Ngāti Kawa, ā, Te Matarahurahu, ā rātou ngā hapū o te takiwara mō te manaaki i ngā tāngata. Ā, ahakoa pēhea ngā whakaaro o ngā tāngata ka tae ake ki runga i a rātou, hoi nō rā, puare ana. te kāinga ki te katoa, he mea nui tērā e mihia tana ki a rātou. Oi. He nui ngā mea i kite ake i tēnei wiki o Waitangi, hara i te rā, he wiki rawa mō tātou. Nā, ko te mea i tino kitea ake, ko ngā manako o te kōtahitanga e kitea ake ana i roto i a tātou, ki taku titiro. Ka mihia tērā huatanga, rongo ake i ngā kōrero mō te ngātahi me te kōtahi, hoi noa tāku i kite ake ko te tū, tū ngātahi i runga i te hiahia kia, kia pai te wāhanga ki ō tātou mokopuna e anga mai ana.
Ka ako au te kupu hou, ngātahitanga. Ko tino mangere i to tatou reo Māori, ka ngātahitanga, te tū tahitanga, ērā mea katoa i runga i tērā. Engari mua atu tērā, whakaeke tērā marae a Aperehama, ko te ātaahua o te whakahaere i ngā karakia i te atatū, ki te hakapuare i tērā o ngā tatou marae, te marae o te tī. Me taku mihi ki te hunga na ratou, na karakia i kawe, na ratou ia i ropi ropi i tino pai te haere o tera wahanga o te atatū, me te āwhina me te manaki o te iwi nei kia kaua kia kaua te te nuinga e ngaro e haere kotiti rae nei ka you know i kona ratou ki te kia tae ai te katoa ki roto i ta ratou a whare hui kia rongo ai te katoa i wa ratou mihimihi ki au e tino rawe tera ki au tino rawe me te atahua hoki o te whare ne oh ai yeah Engari ko taku patai i roto i tera anei korero ana mo te tikanga Ka whakatūngia tā rātou marae ātea hei, ki reira te wētahi tū noa ai, ki reira wētahi, me taku whakaaro te hanga nei, pea, rawa au pātai, he whakapae noa iho tēnei, ka haka haerengia ngā powhiri ki waho. Ō, kua rite.
Te hanga nei, nē? Yeah.
Mm. Hauha.
Yeah. Tamati, e a tau i rongo. Kua kaere kia ki waho. E rongo au i taku ingoa e patere mai ana i o ngutu toru krake i te ato. Haka huaki tango o te marae no re kaore pea tena ingoa i te ingoa tika kia puta mai. Kei he te kaupapa. Yeah. Nā Peana anō hoki i tā Pera mai kōrero ai, ā, wiki atu, marama atu, tau atu tau mai, ko Ngāti Rāhiri, ko Ngāti Kawa, ko Ngāti Matarahurahu tērā e tiaki ana i te kaupapa. Mahi nui tēnā, ā, mātou, i tērā wiki te kōrero ahau mō te kaupapa o Waitangi, Tātene o te kāinga, āe, he kaupapa wiki tēnā mō tātou. Nā, mō te toenga o Aotearoa, he rā tēnā, he haka nui hei commemorate raini, he wā hororei mō wētahi o ngā whānau e rātou. Erangi ko rātou o te kāinga rā, oh, mahi nui tēnā nē, te āta haka riterite, ka runa kia tino tau, He aha rā ngā haka ritenga tika nō reira? Māku e kite nei, ka tae atu, ko ngā rori tērā me haka tikatika, ngā rori puehu, nō reira, waiho tērā mō te kaunihera, haka tikatika, aini pea ki a mātou Shane, wētahi pūtea e haka tikatika i tērā wāhi. Erangi anō i ōna kōrero i puta i runga i te marae ātea. Ā, wētahi o ngā toa ka tū ki te au i te tini o ngā pakihi Māori e tū, ā, nā, ō, aha rā! Mai, pai te kite i ngā kanohi Māori, ka hakaro au ki ngā tau o mua rā, nā, kī ai te tini o ngā Māori e hakatū ana i ō rātou ake paki me ngā kākahu, ngā pōtae pene me ngā pōtae a Aperahama, ngā tīhātē, ngā hei taringa, ō, haramai te ātaahua, ngā mākī, ngā kaikōrero, Me te pōhiri hoki, mihi ana ki Te Rūnanga o Te Rarawa nā rātou anō ngā iwi o te motu i tiaki i roto i te iwi Cheers Forum i tū ai te Rātapu, ahiahi o te Rātapu. Oh, maha ngā kaupapa i tū i roto i te wiki kotahi, nē? Kāore anō kia tino mutu ērā kaupapa, a mātou nei kua hoki mai ki te kāinga, hakariterite ana nā hea rā te huarahi a ngā haka mua. Ā, ko te rā o Māngungu, ka tū hei te 12, ā, nō reira ko tāku ki ngā iwi i tae atu ki Waitangi, nā, haere mai ki Te Hokianga, mutu ana tērā kaupapa, me ahu tātou ki roto o te Hiku 28, ā, mō ngā rangatira i tāmokotia ai te Tiriti o Waitangi i tērā rā. Ā, he nui tonu ngā kaupapa mā tātou i tēnei tau, nē? Āe.
Tonga nei te ngenge i roto i te reo o nga Korogeneni. Ah, ai, ai.
Ora, mutu ko atu i tena e rua tekau koni atu nga waka, waka taua, waka tangata, rarangi i runga i te one i te tipu atea, me te mohio, pau te wiki nga kaihoe e hapai ana i nga mahi, Ā, hāunga anō i runga i ngā waka, ngā tūtū, ngā rahu, ngā, te, te taki i ngā manuwhiri, ā, ka mutu ko te reo matua e rere ana i roto i ā rātou mahi mō te wiki, ko te reo Māori. He ara mai rā. And kātahi ka hakangea te. One katoa. Te one katoa, oh, heke tau ki tērā, i runga i te tamae o Te Mātāwai, kia, kia haere mai, kia noho tahi rātou me mātou. Ki te horekau te haka wāngari ki te haka rongo, ki ngā, koe tērā tētahi o ngā kaupapa kua whai moni mai te mātāwai. Ka pai. Ka pai, ka tautoko au tā koutou haere mai i te mea, tahi, e to, ko tā rātou tau tuatoru tēnei, kua puta te reo i a ēnei. Ka pai. I ngā, i ngā tamariki nei, i ngā kaiwhakahaere, ērā mea, ērā reanga katoa. Me tenei ki a Aperihama i, i Naini, tae pai ki a Rongou te mihimihi o tana tamaiti, e te ao, anga, a te wā i haere mai koe i roto i ngā hui hei kaikōrero mō mātou. Āe, pai, tērā te mea pai. Mahi, mahi waka, me te reo, me te mahinga kai reka tō kei a ngā roi pai me ngā, me ngā mea, barbecue.
Te hanga nei, Pai nahe nga korero mo te mo te hui ra nei horekau he raruraru. Horekau he raruraru.
Tera hawhe o te hui.
Engari kia moe koe rau i mati tera katahi anau ka kite i te taumata o Ngapuhi nui tonu me Ngati Whatua. E kohi tahi ana ki te kōrero tahi, he aha te kaupapa mō te whakatau. He mea nui tērā, he mea tino, ngā mea i pai, ngā mea i hoha, engari i koe mātou. Hakatau i te aha?
Te hakatau i ngā manuhiri, ngā manuhiri. Nā, ka tae ki te hakatau, te hakatau i te Pāremata, he take atu tērā, tau ka noho anō mātou ki te kōrero me pēhea, me aha. I āta hui,

Ko wētahi tū atu ki te memeke aharaini, you know, ka puta ngā mamaetanga mm. o te iwi Māori, ngari i puta ka, na, mutunga mai taia e, e Aperehama tōna whakatau, mm. mo te tahi wā, mm. kai ka riria, ka riria ngā tiwai, tango ngā tūnga mea ke, ke Mike. Rongo ngā kōrero. Engari, engari, ka toko. Ko Ngāti Whātua tēnei nō Waimea.
Ia, he nui ngā kōrero i te, te pō i mua. Āe. I mātau te katoa, ehara taua pōwhiri i te mea māmā. Ia. I mātau te katoa, he nui te mamae. Āe. Kei te, kei ngā hapū, kei ngā whānau, otirā kei te iwi Māori, i ngā haka whiu a te Kāwanatanga. Nā reira ētahi tohe, āna ko Hau te Tahi, I tohe he aha nei na tatou e powhiri ana i te hunga nei ki runga i te marae. Tera etahi i tohe e, me tu, me wehe. Te taenga mai o te hunga nei me tu, me wehe, tata whai atu hau i a ratou. Engari i rongo hau i etahi, tino tau nei nga whakaaro ka tu ake ka mea kia ahakoa pehea, kaua tatou hakarere i te marae. Kau e hakarere i te marae, kaua e huri tuara ki o tatou ano tikanga. Nā, he nui atu ngā kaupapa i taupatupatuhia te whakaaro e, ahakoa ko wai te manuwhiri, me kōwhiritia, me manaakihia, i tautohetia tērā tikanga i roto i te hui, ko ētahi e mea ana, ē, nō nanahi noa iho nei tēnā tikanga taka iho mai i te rangi, ko ētahi e mea ana, nō Kupe rānō tēnā tikanga, nā, tautohetia tēnā mea. Hei, ko te whakaaro a ētahi, oh, ahakoa ko wai te manuhiri, ahakoa pēhea tana rikarika, me, me awhi, me manaaki. Tērā ētahi e mea ana, e homa, nō nana hino iho nei tēnā haka aro, taka iho i te rangi, e, e maea. Ahu kē, mahara tātou ki te o ngā kōreranga Pākehā, tātou tamariki ana nei, ko wai te whānau nui atu te matekai? He haka tatai, anga pera ke ne ko etai na ka tiki i te ingoa o Rahiri, o, ka tiki i tetahi i a Nukutawhiti, na, ka tae ra ano ki a Kupe. Pera ki to hohonu o wena korero ne a Kurama. Kia mutu kia moe e koe ko te tino ngako o nga korero, me pehea to tatou Maori, tu Maori tiaki ai wa tatou tikanga, ia, mo te manaaki, mo te whakatau manuhiri, ahakoa ko wai, Ahakoa te pukuriri o wētahi, te tino ngako o taua, o wā mātou kōrerorero, me pēhea te whakatau i te manuhiri e kore nei koe hihia kia haere mai, ā, pēhea, kotahi, kati atu, kawe tukua mai ki roto te keti. Kōrero. Yeah, engari i whakaaro mātou ko te mea nui, Ia, e kore taea, mā rātou, mā tātou tikanga e rāwekeweke. Nō reira, ka haka, ka whakaarongia, kotahi nō iho te kaikaranga, tahi nō iho te kai kōrero whakatau, ia, ka kāngangia wā mā ngā taitama o ngā waka kia haere, kia tata mai. Mā rātou e tiaki te, te marae, ā, ka mutu, ka tīmata ai wētahi o ngā korokē nei ki te kōrero, ka huri tuara atu te taumata, ka tangi ngā wāhine me te pae ki te whero, huri tuara mai, kia kite ai rātou, kia rongo ai rātou pea i te mamaetanga kei roto i te ngākau Māori mō wēnei, ā, mahi e, e taunungia ana tātou. Horekau rānei ēnei whiriwhiringa e huri kōaro ana? Pēnei nā, e kōrero nei koutou mō te manaaki, nē? Engari, ā, ko te tuarā kē a ngā tuana, ē, me ētahi atu o ngā, ngā haka hē ā-tinana nei e kōrero nei koe. He aha tēnā tū manaaki? E kōrero nei koe, ē, ko te tikanga me manaaki i te manuhiri, hara tēnā i te manaaki i te manuhiri. Nō reira, rangirua ana. Tēnei tikanga e rangirua ana. E tino pērā.
Ko tino atu te, ko mōhio noa atu, te haere mai o te hunga nei ki runga i te marae, ehara i te mea e haere mai ana i runga i te aroha ki a tātou. E haere mai ana i te mea, koia tēnei ko te haere tau atu, tau mai, tau atu, tau mai. Na, i reira, i hiahia te taumata ki te whakaatu atu ki a rātou, he mamae, e mau ana e ngā hapū, e ngā whānau, e ngā iwi. Ka te mea koirā hoki te hiahia a ngā hapū kia whakaaturia atu te mamae. Kaua e uta hoi noa i te aroha ki runga i te hunga e kōhuru mai nei i ngā kaupapa maha ko rō kē e whawhaihi ana e tātou, e rapu ora ana i tātou mō ā tātou taonga, otirā mō ā tātou mokopuna. Koia wēra ko ngā. Kaupapa e turakingia ana e te hunga nei. Ka hoki rā ki aku whakaaro ake i te tīmatanga, he aha nei nā tātou e pōwhiria nei te hunga nei. Engari koirā te mahi. Nā, ka tatū i roto i taua hui, hei whakaatu i te mamae, Ka kotahi anake te kaikaranga, te katoa atu o ngā pōwhiri e koni atu i te whitu, tekau kaikaranga rārangi mai ana ki te karanga i ngā manuwhiri. Mauri anō mō te pōwhiri ki te, ki ngā hunga o Pāremata, kotahi nahe te kaikaranga, kotahi nahe hoki te kaikōrero, ā, Ka mutu te wā i wāke mai rātou ki runga i te marae, kīhai tētahi i tū, i noho te katoa. Noho te katoa. Nā, ka tāti i konā. Ka whai hē ana te kīhua ki te kōrero. Kōrero. E kiu e, ako tō, tō, mau tō rā i taku Taraupoto, e taraupoto, e tarautako. Mo he noho i ngā rā i mua, mo e te taenga mai o te pākeke konei, hore kau, taraua te tangata. Tika tonu. Utu mana tonu wai rātou kōrero. Tika tonu. Kōrero.
Ā,
tāku e, hoena e, o aku whakaaro mō te hakatau i te Kāwana, ā, hore kau au i mōhio, tēnei mea, te utu i te kino ki te kino, me mutungia ki tētahi mea pai. Ko tāku mōhio, tērā ngā kōrero a tātou mātou e tūpuna. Horekau tātou e mahi ana wērā mahi, ināianei, kua utu tātou i te kino ki te kino. Mutu, te haka taunga o te Kāwana, tini keu ā tātou tikanga Māori ko haka rerekēngia ai tātou. Ko Rākau e tatari ana, koe tēnei ko te tīono tahi tikanga me haukotingia tātou ki te hanga tau i a rātou. Ka mea wētahi o ngā kaikorono e tikanga wera ana o tātou. Āhea koutou ko te hakaaro me, me, me haukotingia tērā tikanga e ngā kaikorono hanga tau manuhiri i runga tā tātou marae tiro runga. Wēnei ka tirotiro te iwi nei i a tātou horekau tahi te whakaaro. I roto i te haka taunga o te Kawana, ka kite rātou e rerekē ana wētahi whakaaro ki wētahi mahi rerekē. Ka, ka tirotiro te Kawana ki a tātou, e hoa, te iwi nei nā, horekau rātou e mahi tahi ana. Rerekē ana wā rātou whakaaro. He mea pai tērā mō tātou te iwi Māori. Ko moa roa kē tātou e mahia nei wērā mahi. Haka māna au, pouri ana au ki roto i wēnā āhuatanga, koa kē rātou e kata ana ki a tātou e mahi tonu nei tātou i ngā mahi ki a tātou anō. Nā rā, nā tātou ēnei mahi ki a tātou. Tua iringa au ki ngā rangatira a Waihoroi, a Hone Sadler ki te mea atu ki a ia, ki a rāua tahi, ehara kei te take, ehara ka tau nei tātou ki ngā tāngata, horekau ehara ka pono ana ki te Tiriti o Te Waitanga. Horekau i hakautu i taku pātai, rakuraku tonu ana au, taku mātanga me taku tero, ehara kē ngā whakaaro kei roto i a rātou kaikōrero o ā rātou whare. Mutu, ahakoa, I puta, i huri wā tātou tuara ki a rātou, ehaka te painga kua hoki mai ki a tātou mō taua mahi. Ko te pātai tērā. Mēnā e hua, ka puta mai, i tā tērā mahi o tātou, he mea, he mea pai te. Engari ina horekau, he mea pai ko te puta mai i tērā mahi o tātou, ko whēhā tātou. Āta tito harau te tangata pekepeke nui hoki te haka. I tino roa keu e rakorako ana taku mātenga, me pēhā tātou e tātata atu ki te iwi nei. Hora, rapu tonu au te rongoa ki te mahi i te rāngai. Aini pea, nō te huringa o ā tātou tuara ki te Kāwana, Engari e tātou mā e kiu, mena horekau tātou e paina ki a rātou, te mea tika ki te haka tou ki a rātou, mutu ka haere atu ki tā rātou kaikōrero a Te Kūpapa, a Tama Potaka, ka haere atu ki te korakana kia mea atu ki tā rātou te korakana koe, koe, koe e tū ki te kōrero.

E mea ana, utua te kino ki te pai, te nuinga o te taima. Engari, he toto Ngāpuhi hoki tāku, wētahi taima ka koropūpū ake. Nā, ina hakaaro ake tātou ki ō tātou tupuna, e mea ana tātou, a Hongi Reina i utua te kino ki te pai, mea utu te kino ki te kino noa atu. Nā, kei wareware tātou, ētahi taima e mau ana tātou i Ngā hākāro nei, ā, engari me āta tirohia, ā, nō tātou ake ēnei hākāro, he aha kē rāi, mea ana ahau, āe, he, he painga kei roto i te whai i te ara o te, o te rangimārie, ā, whai nō he tāima anō me āta tū ake, ā, mātakitaki mai ana ā tātou tamariki, ā. Kia ora.
Āe. Engari, i oti, i oti i tana hapū te mea ake ki a ia kia kaua e haere mai. Āe, koia. I oti i tana hapū te mea ake ki a ia kia kaua e haere mai. Ia i runga i te paia. Me, mena, me, tāku e pā tēnei, mena koutou i hui mō taua kaupapa, tahi te whakaaro,
koe tērā, ko tautoko. Engari, i roto i tāku titiro, hōre kau i pērā. Hōre kau i pērā. Koe tērā ko te take i huihui te, te, te katoa. Ki te hanga i tētahi kaupapa mō taua rā, ka mahia taua rā. Engari, ki te au, hore kau i pērā. I te mea, rerekē te whakaaro o tētahi, rerekē anō te whakaaro o tētahi. I tatū te kaupapa, hoi anō nō te ata, ka tae mai ētahi anō kōrero. Te taki i te pō i mua atu, te kōrero i tae mai ki a mātou, kāore te korokera e tae ake ki te hui. Nō te ata tonu ka rongo mātou kua tae ake ia. Me te kōrero.
Ka mutu i meinga mai e kore ia e tū ki te kōrero. Ka tāti te rere o ngā mihi, tahito hoa ka tū ake. Na, i reira ka, ka tū te nuinga, ka huri ngā tuara ki a ia, i te mea koia wera ko ngā whakaritenga i kōrerotia i te pō i mua atu.
Ka pai. Well, e, e, oina tāku, ko te, ko te, ehake te mea pai Ko ta, ka puta mai i tenei ma. Ko te, ko te, ahakoa, taria te wa. Ai. Hore, hore ka u e mea nei, e, e, e, e, he anata tatou moni, engari, me titiro tatou ani, me, me, me penei tatou, ko e tatou e mahi nei, nei mahi. Te mea, mo henau, e katangia ana tatou e te, e te iwi Pakhe, i roto i ta tatou kore, a, hore kau e whakaaro kotahi, tatou i roto i wa tahi o wa tatou mahi. E mohi ana tatou katoa. Horekau tahi te whakaaro mō te mea mō ētahi te nuinga o ā tātou mahi e mahi. Te Kāwana e moe, e rongo ana, ko rongo kē, engari horekau e rongo. E kite ana, e hē ana ki te kāpoi i a rātou. Ko rongo ake tātou e mātakitaki ana i a rātou e mahi nei tēnei mahi ki a tātou. E hē ana au, e taea ana au ki te rapu i te tahi, ko te rawa te take i rīki atu au ki ngā kaikōrero, A e aho nei la ko, ko, ko Waihoroi, kia haka kore nga hako, kia, kia kore e hakatau. Ari ko te mea puta, kia mohe koe i te, i, i tino wananga matou, me taku tino whakapono i puta nga hua pai kia tatou. Kīhai te ngā te iwi naka e rongo ana i wa tātou korero, kīhai i mōhio ki te pānui ngā korero i meangia kawe haere mai i i a rātou ake, engari i kite. Kia mōhio koe i kite. I te kaha kite rea tae mai a Winitana ki te mea mai i wōna whakaaro mō te huringa tuara atu o Ngāpuhi ki a rātou. Tino, i kite.
I puta hoki i roto i aku kōrero, whaikōrero, haka tau manuhiri i taku marae i Nanahi, nā te mea, haere tonu ana te wairua o Waitangi i roto i ngā hui katoa o te kāinga nei, nē? Ka puta i au taku kōrero pēnei, nā, mehemea tae mai ana he tangata ki te marae nei, kei tōna ringaringa tētahi kaupapa. I muri i te rima tekau tau, Ko kore waku tamariki e mōhio he Māori rātou. Ko kore aku mokopuna e mōhio he Māori rātou. Ko Pākehā kē rātou. He, me manaaki ahau i taua tangata i runga i taku marae, ki au nei mehemea koe ēnā ko a tātou tikanga, pai te tūtae. Pai te tūtae. Nā, mō tāu nei mahi, Whakawhanau, e hoa, aroha nau ki a koe, ahako pē, te nunui, te rangatira o wāu mahi, i roto i ō mahi mā tō iwi, mō te reo, ērā mahi katoa e mahi nei koe, hei tāku, ko te mea e mau tonu ai koe ki roto i ngā kōrero tuku iho. Āe, koe tērā.
Kua hopu atu i te microphone. Microphone. Ko tō tango mai. E au e kōrero nei mō te hui nei, i tū ki taku marae nanaira, e rua Kōrero i puta i roto i taua hui i hurua au i te katanga. Tuatahi, haere mai me ngā iwi Kānata nei. Kua tae kē mai te iwi nei, nō mua kē atu i te rā o Waitangi nei, huri haere ana i te kāinga nei ka tae mai ki Ōkurihi. Ko tō rātou rangatira hoki ko Ngā Huruhuru, e titi ana ki tana mātenga. Ka tū au ka mihi atu au ki a rātou me taku kī atu ki tō rātou kaumātua ārahi mai a rātou, Tēnā tāua i tā tāua kōtuku rerenga tahi, ka pahū te whare ki te kata. Te mea tuarua, i puta i te kaumātua nei, kōrero anō hoki mō tō mahi i runga o Waitangi, hei ko tāna, āe, te haerenga atu o te tangata rā ki te tango i te pūtātara, a Seymour, ka mate au i te rawe. Tērā mai i a au, anipa, koe kē tērā ko te mea e maharatia tonutia ai koe e Aperahama i roto i ngā kōrero. Mēhemea. I mutu ki kona, kua pai pea. Ae. Na te mea he hakatu tena i te ngakau o te iwi ki te ao koto, ne? Na kua tutuki te manaki, na te mea e kua powhiritia te iwi ra, kua haka taungia te iwi ra, kua hakaatungia hoki te ngakau o te iwi. Ano ki au era turanga, he turanga Kāore mau ano, he tūranga kē tērā he māngai mō te taitoke rau katoa, mō Ngāpuhi, nui tonu. Nō reira ina tū te tangata ki tērā tūranga, tōna tikanga e hakaari ana ia i te hiahia o te tokomaha o te iwi. Nō reira, mehemea i mutu ki reira, Hei, ki au nei ko pai, ko te raruraru ki, rite tonu ki au nei te wahine i roto i te whare paremata, i Tīhore rā, i te pepa rāne, Hana, tana tīhoretanga i tērā pepa, horekau he tangata i roto i te whare paremata i haere atu ki a ia i muri mai ki te tuitui anō i taua tīhoretanga.
Nē?
Ki tāku titiro, ko tō tātu whare paremata i tētahi tirohanga ko Waitangi tonu. Āe, koia tērā.
Nā, rite tonu tāu mahi ki tāna, ko te rerekē, ā, hoino. Haere atu ana tētahi ki te hono i te tīhoretanga. Ka whai, ka whai. Engari, māku e kōrero ki a koe, ko te tuhi i te tīhore, e kore e maharatia. Kia ora.
Ko tō
tango I te pūtātara a te tangata rā, koia kē tērā ko te mahi i tēnei tau ka maharatia tonutia. Kia ora.
Heke i roto i ngā haka tupuranga. He nui te mihi ki a koe, huh? Kia ora e. He nui te mihi. Ko taku pātai ki a koe, nā, ko tērā tui anō i te tīhorenga, nā te tangata e nānā ake anō rānei, nā koutou rānei i whiriwhiri kia pērā? Me pēnei, e rua au aku tirohanga, Tuatahi. Ka tana a Len.
Tuatahi, ka nui taku aroha ki a ia, ki taku matua. Ia, koru. I te mea, e tātāhia ana, e hakaparahakohia ana e ngā tāngata i kite i tērā āhuatanga ngā mea kāore i te tautoko i tana mahi. Haere e pēnā ana taku aroha i te mea e mōhio ana ahau i mahi ia i tana mahi i runga i tana haka pono i te tiaki ia i te mana me te tapu o te marae, taku haka pae, nā konā ia i mahi i tana mahi. Nā reira hora kau aku kino ki a ia. Mutu, he hē pea Ā, nō tā mātou rautaki huri tuara, rawa kē ia i kite ko hau te mea i, i nuke i te pūtātara, kīhai hoki au i kite ko ia te mea i haka hoki i te pūtātara i te mea ko ā māua tuara e anga atu ana ki te Pākehā rā. He tākaro kēmu anō.
Taku rongo ngā kē i te. E rua ngā wā i whakahokia. Taku rongo ngā kē i te tewetewetanga mai anō te reo o te Pākehā rā, Ka pōhēhē au nāna anō i haere ki te tiki ake i te pūtātara koi au i hoki ki te. Tango anō. Ki te tango anō. Kia ora. Ka pāhingia te mātau i runga te māhau kia kaua ia e tari whakahoki mai. Ā. Ā, waiho, waiho e pae ana. Ia. Ai.
Nā hanga pērā ana au aku whakawhaka. Kīhai i haere ki te tango mai i roto i te ngākau kārangirangi i te riri i te aha, haere au i runga i taku haka pono. He mamae ngā kōrero e taka ngutungutu noa nei i wana ngutu. Ka mutu ki taku rongo, he mea haka parahako i te marae, he mea takahi ai i te tiriti tonu, i ngā manako a o tātou tūpuna mātua, ā, ka pupū ake ērā mea katoa i roto i au, ka haka aro au Ka mutu i konā hoki, i te mea i te huri tuarā mātou, hoi nō ko aku kanohi e titiro atu ana ki te iwi nui i muri i a mātou e mātaki mai ana. Ko ngā tamariki, ko ngā kuikuia, ko ngā wahine, te hakaaro e, me mutu tēnei i konei ka haere au ki te, ai, kīhai haere kia, kia nātia te kakī, hoi nō i haere ki te tango.

I kite hoki au i āhua rite pērā i te taenga mai ana o te Kāwana ki Rātana. Ana i tērā wā, ko te Premier i haere mai me te mōhio nei, ko te tētahi o ngā kaitohutohu arataki i te Premier, i whaiwhai haere i wētahi whakaaro māna. Mō tana haerenga tuatahi ki, na, ki mua i te iwi, ki Rātana. Well, i pērā anō tērā, i āta kōrerohia kia, kia, kia kitea he aha pū tana haere mai ki Rātana. I whakanui te rā whānau o Rātana, he take tōrangapū kē rānei. Arā, mei atu ki a ia kia kōrerohia mai he aha ngā hua i taka i tana kāwana nāhinara ki te iwi Mōrehu. Tuarua, he aha ngā hua o tana iwi, ā, tana kāwana nāhinara i taka ki te iwi Māori. Kia ū ki wērā whakarite, kaua e kōpikopiko haere, e kōrero wīwī wāwā. Take ko te, ko te take nui, ana, ko ngā mahi a te, a te nanakia nei. I rongo hoki i ngā kōrero a te Premier, i a ia i whakaaro ai kia tuku i tana ingoa, He tiki o kōrero rā e Lynne, te tangata nā, e ko tāna, he tangata whakapono au ki ngā tohutohu a te rongo pai a te Atua te Hāti te Hāti. Erangi, kāore nau kia rongo i tērā āhua ōna, Premier nei, nē? E, mēnā ia e kāpō ana, e turi ana, e hāna rānei, ko ngā mahi a te, a te Seymour nei, I āta rongonau i a Kipa i tērā tau i Kerikeri, te kōrero mō Ngāti Rēhia. I kōrero ana Kipa i Te Rātapura mō Ngāti Rēhia. Whakaaro ake au, e, kia, ko te whakatūturutanga o tēnā tū a tērā uri o Ngāti Rēhia, kei a Ngāti Rēhia. Take i āianei, Ano nei ko whiu ake te te raruraru ki runga i a tatou, Ngapuhi nui tonu me Ngati Whatua. Me Ngati Heni. Ana ra, i we tahi taima. Ara te te te te e tika hoki ko te rongo ke a nga taitamariki. E ha? A hopa? I runga kei te piritira e pekepeke ana, hei ko tāna ka ka hikoi te te sea moana i tana hikoi, ka karangatia, Toitū te tiriti. Hei, tana i huri mai te tangata ra. Kōrero tahi, ka mea nei, Hoo. E ka na, i oho pai ia. Na, ki a au, e pai ke te, te akoako haere i nga tamariki nei, me pehea te whakatakoto kaupapa ki nga aroaro o nga hunga e noho nei i roto i te whare paremata. Tera momo a, a te tangata na, kaore au i, i, i rata atu. Mei mahara pea tātou i ko Iritana tonu, tētahi, i tuku i tana ingoa ki roto i taua rōpū nā. Ko tana tono, kia kite ia he aha ngā mahi a Richard Prebble, Roger Douglas, wērā hunga i tahuri nei te ao ohaoha i wā rātou kaupapa. Anā, ka tū mai, ka whānau mai te. Te kīhauhau nei. Na koe, ko te, ko te whakaaro a te kuiara, e mā tona, mā, mā tōna urunga atu ki reira, e kitea kei, e pēhea ana te ngākau o te rōpūra. Take, ki a au, ko ngā mahi e mahia mai na e, e te Sīmona, he momo hamahama wairua, arā, ngā. Pokokohua kei Whangareira e Aperihama nga wainina, Muriel Newman. E kaha ki te akiaki i nga momo hau ake, ketuketu haere i nga take e pania nei tatou i te hunga takatakahi mana, torotoro i ngā pūtea a wētahi atu, horekau kē rātou e whakaae ana kia whai huarahi tātou i runga i te pono me te tika, āe mārika. Nā, kei konā e rere ana, nā te mea, ki a au, me tuku anō ki a mea, ki a, ki a Ngāti Rēhia tā rātou tangata e kōrero. Ia, well, i kōrero, i tuku a e Ngāti Rēhia tā rātou kōrero, i tuku. Mutu taku titiro, kua hipa i koa atu i tēnā. Kua māia te, te iwi Māori āiane, kua māia, ngā reanga e anga mai ana, kua māia noa atu. Nā, Kore rawa, kore kau rātou e ū ana ki te haka pono e, ā, kia hakae rawa te Kāwana Tāhi ngā manako a te iwi Māori ka, ka mānu ki runga, ka whai hua. Ā, ko, ko, ko te haka pono a te reanga e anga mai nei, ā, Me tū tātou i roto i tō tātou tino rangatiratanga ki te kōkiri i ā tātou hiahia, me mutu tā tātou meinga ko te Kāwana kei runga, ko tātou kei raro. Ka mutu, i kōrerohia tēnā i roto i te hui i te pō i mua atu, ko te nuinga, mā koe mea atu te katoa i tautoko i tērā hakaaro, kia puta pērā ngā whakaaro ki te aroaro o te hunga i whakaeke ki runga o Ruarangi i taua rā.
He tau mea tahi haora me te hawhe hokotinga tena hui. Tahi po, me tahi po, wanange au wena take nui ka tutuki reira. Ari, me hoki au ki te korero e korero nei au i te utu te kino ki te kino. Ako i mahi au e ra mahi. Koe tera, tera ko te take e noho tahi nei tatou me Waikato me nga tini hapu o roto, o roto o Ngapuhi i roto i te rua mahi o nga tatou matua tupuna. I oti katoa nga raruraru i waenganui ta tapu hapu katoa o roto Aotearoa i roto i tera mahi te utu te, te, te, te, te kino ki te pai. Kua mutu koe wena ko wetahi mea. hore ko Tati Tatu te wareware wera mea ko. Anipe hore ko e wareware e na, mari e uto na no, ina puto ma ko korero ki te tahi tangata, hora nga wena te korero i runga te te mutu atu i reira. Kore kau hoki muri ana, kia mārama ai te tangata kei hake te ngako o te kēhua nei e noho ana. Ko te mate kē ahakoa meinga mai ana te kōrero, waiho mā te haka mā e haka tikatika te hunga nei e turi ana ngā kanohi, e kapo ana ngā taringa, e kohatu te ngākau. E, ia, e, rakorako. Kāore au e mea ana me hoki anō tātou ki tēnā tikanga e, kia utua te kino ki te kino rawa atu, engari e mea ana au kaua tātou e tuku, kaua tātou e tuku i a tātou hei whāriki mukumuku i ngā waewae paru a te tangata e kino mai nei ki a tātou, me hanga māia anō tātou. Tika tērā.
Ora kē tātou e rapu ana tētahi rongoa mō taua, taua kaupapa e kōrero nei tātou. Roa, ehara i ngā roa noa iho nei. Tērā ka hoki ngā maharatanga ki te hīkoi nui a Whina mā mō te whenua, ina hakarongo tātou ki ngā kōrero i roto i tērā hui, ina ko Mac Taylor e kōrero rā, hei ko tāna, ka mea mai te Pākehā, kapi ō kanohi, ka kapi tātou i ō tātou kanohi, toe ana ngā whenua i raro i ō tātou waewae. Ko te rerekē o tēnei, kāore e mutu ana ki te whenua, Ko tō tātou ao Māori katoa tēnei e toea atu nei raro i ō tātou waewae.
Nō reira, kia rite ki te tērā kaupapa, te nui o tō tātou korikori, kia nui atu rānei. Nā te mea ko te ao Māori katoa tēnei e mukua nei, e murua nei, e tōnga nei. Ehara i te mea he rapu hakihaki tēnei. Mō ana hau, tātou, tātou i roto i te kāinga nei horekau, tātou e hiahia ana, E ki te hura i nga hakihaki o te kainga i mua i te iwi. He wananga, he wananga ki te.
Etahi taima me ata puta te nganga o te whewhe kia ora hine. Ina maha, ina waiho te nganga kei roto, ahakoa wahi patere he para i te whewhe, ka tupu ano. E kikini kia pakaru mai te nganga tonu o te whewhe, tahi ka ora. Waiho i rongo kutukutungia.
Ehara tēnei te ārai ngā kora ētahi atu, engari e rua tangata kei konei o Rongkonui i kōrero nō. Kingi, Hinewai, Hena. Homai a Kaurua nō kōrero nā te mea. I reira. Āe.
Mahara ana hau i te haki a te tīma i noho mai tātou ki konei tā ka puta tētahi pātai i a koe e Quinton te kaupapa o tō pātai hanga koroana mō ngā tētahi mahi kāore pea i tutuki i a koe i te tau Te tai mai, he hina koe kia hanga rerekē i tēnei tau, te tau 2025, na, ka whakarongo au ki a koe, Āperehama, mahara ana i puta i a koe ngā kōrero o te pōwhiri o Waitangi i tērā tau. Na, mahara au i mea mai, mea atu koe ki te iwi, te mea, he hina koe kia rerekē mō tēnei tau, Na, ki te tū mai a, a Seymour, ko te haere koe ki te taha, i tango mai tona pūtātara. Na, ka kite au i ngā... Tick! Ka kite au i ngā pikitiara, ka hari ahau. Ka hari au nā te mea, ko, e mahara ana au ki te, ngā kōrero e puta i konei, ari tētahi a, Tētahi atu take tino haria hei te mea, ko ngā kōrero tonu rā i puta i a koe mō ngā tamariki. Ko aku karanga tamariki e mātaki atu ana me te hari ki te kite i tētahi tāne i tū pakari i mua i te aroaro o te katoa ki te mahi i tērā mahi. me taku hari e mātaki ki te ratou tēnā, ki te ratou i a Hana e tīhae mai ana i te pepa, ki te ratou i a koe tēnei rangatira o Ngāti Wai, o Ngāpuhi e tū mai ana ki te mahi tērā mahi. Nā reira, mehemea horekau anō tētahi kia mihi ki a koe, ko hau tēnei mihana ki a koe, ko taku whānau tēnei mihana ki a koe, ko te iwi tonu e mihi ana ki a koe mō wērā mahi, e pakeke ki te mahi tērā mahi i te mura o te ahi, i mua i te katoa, i mua i ngā kāmera manomano. Na, ka mohe mai kau, i uiuingia koe e te. Tini me te mano, engari hēnei kia rongo koe i wēnei kupu, ko te iwi tēnei e mihi ana ki a koe. Nōku tū. Ā, mō wērā mahi, rangatira rawa atu. Kia ora, Hī. Ā, āe, hei tāku, e pai kia, e pai tēnei momo wānanga ki au, tika ana kia wānangahia tēnei momo kaupapa muri mai i te Waitangi, ā, na, whakarongo ahau ki a koe e koro ana mō Mangungu me Te Hiku, e. Tena pea ko. Hare te wiki ai ne, he marama tenei momo mai a Waitangi. Marama, marama ki a tatou o Ngapuhi. Mutu ana te kaupapa ka huri ki te wananga na ka huri ki wera atu kainga a me nga wahi waitohu i kirimokuhi ai te te tiriti. Engari um ko hau tetahi i noho ki te forum tent. Yeah, pai. Mo te wiki i rongo i wetahi korero a tahua. Te mea i raro, i rere, oh well me te mea i runga. Ai, ai, tatana ki te waka.
Ai, i haere au ki te mea runga me tera. Pai.
Pai ngā kōrero, ka nute tini nō ngā iwi katoa.
Wētahi nō ngā moutere, wētahi ko ngā tangata Tiriti i noho mai, nō ngā momo ao katoa, ao hauora, ao moni, ao, ngā momo kāinga katoa i noho mai, i kōrero. Nā, ka kōrero ahau, kua hau tētahi, nā te mea mahi ana i te ao hauora, kua hau tētahi ka titiro ki ngā tohu o te ora, Ka kitea au i te tini i noho ki te āta whakarongo ki ngā kororo, hei tāku e tohu tēnā o te ora. Kite hoki au i tētahi mea ko roa tātou e koro ana mo tēnei i nawa i teka, ko ngā kai kāmera o te ao Māori i kona, ko ngā whanaunga me o rātou whaunu i kona, E rikoata ana, e pōhi ana i ngā kōrero me taku hari i te mea, mahara ana e te koutou pea ki muri, ko ngā kāmera i konā, ko ngā kāmera o TV One, o Three News, o NZ Herald, o Newstalk Radio, ngā mea, moe ana tātou, ko rātou e whakahaere ana i ngā kōrero ka puta. Nā, pēnā ko wēnei mahi i puta tekau tau ki muri, ko ngā mahi kino pea ka kitea e te motu engari, Te mea i kona ngā kāmera 111,000 rainei, tino hari ana au, kite ana ngā whanaunga katoa kāore i tae atu ki Waitangi i te wairua, e rongo ana pea hoki i te wairua, tētahi momo wairua ātaahua. Nā koia tērā ko te wairua e rongo ahau, i ahau i Waitangi i tēnei wiki nei. Ātaahua, wheti mai ana te rā, nui ngā waiata Māori, ko te reo e rere noa ana. Ā, konā te nuinga, te katoa, nā, tata ana te katoa i roto i te wairua hari, ā, me te hiahia nui ki te wānanga, ki te noho ki te wānanga. Ka pai.
Yeah, koia, koia wera ko ngā mea kite hai te wiki nei. Kia ora. Ta, taku ara a Kingi mo te haka puru mai a koe ki roto i te, uh, Pai ana, ko tai miniti kia... Te poaka iti nei. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Ko te mea nui ki te ara e hau, tērā etahi, Kahore e mohe ana ki to ratou turanga i roto i te iwi. Kia ora.
Kahore rane e mohe ana ki to ratou taumata i waenganui i to ratou iwi. Penei na, tera etahi he makimaki po e he ana he raiona.
Ana. Koia ra. Tera etahi he raiona, E pōhēhē ana he makimaki. Nā, ka kite au, nā tērā ētahi, ka nui te tamaruki, ka nui hoki te kuore, tohutohu ana i ō tātou kaumātua me pēhea, me pēnei, me pēneki rānei, ō, ka hanga rikarika au ki tērā. E toka ana koe i ērā mōhio?
Nā, nō reira, koiau tēnei, nā, i haere atu rā ki te, ki ngā, nā, ki ngā nukinukitanga o te wiki o Waitangi, whai no tāku, noho atu me te ako rongo.
Kia ora. Kaore nga ka tame hehe i au ano ka tu atu ki te tohutohu i a koe te Na, kia nei tino matou rangatira. Nei no te mea kua ngangaro ke taua te mohe o te tangata kei hea ia i roto i te rarangi kai. Na, ko matou enei kei muri i a Apurama, na, ka nui taku akahi ki a Apurama, na, me era atu o tatou kaumata i tu rangatira, ahako te E Te Aka Parahako a Wetahi, i o tātou kaumātua ki au nei, tino mārama ana au ki ētahi o ngā haka taunga nō te mea ka nui te pakeke. Hanga mārama hoki ana au ki ngā here kei runga i a rātou, nā, ka hanga aroha au ki a rātou. Tērā ētahi wero ana i ngā kaumātua, ka nui te pai o tēnā, engari he wā tōna ka taka ēnā mahi ki runga ki a koutou, ko taku pātai ki ngā iwi nei, kua rite raini koutou? Nō te mea ka tū koutou ki mua i te iwi, E, ka rongo tō tuara i te pakeke o ngā mahi nei. Ko rā te mea nau ki ngā makimaki me ngā raiona nei, a taihoa tō wā.
Kia tūpato tātou ki a Seymour. I a koe e kōrero nei mō te uiui i a ia i runga i te reo Irirangi, mārama ana nē, ko rātou e hī ana kia Pākehā tātou katoa, ko tātou e hī ana kia Māori tonu tātou. Ko te tūpato ki a Seymour, ki au nei tata tonu he atua, te mōhio o tērā tangata. He aha i kōrero pēnei ai? Tawhiti noa atu tōna kite i te kite o te nuinga o tātou. Nā, pēnei me te pūtātara i kōrero nei tātou i te pō nei, nē? Kāore hei aha māna, tana taenga atu ki reira, E, he, he pūtātara rānei e hoatu ana ki a ia? Kāore rānei he pūtātara e hoatu ana ki a ia? Hei aha māna? Kua kite kē ia i te mutunga mai o te kēmu. Kua hakarapa kē ia i tāna ake wāhi pūtātara nei ki roto o tana hāte. Nā te mea ko te nui kē, mea nui kē ki a ia, ehara e kia rongo tātou he aha wana kōrero? He moe hoki tātou he aha wana kōrero, ko tāna kē E whai ana ia kia rongo kē te hunga tautoko i a ia. I runga i tana mōhio, kua huri te tai, te pōtitanga, ngā pōtitanga e heke mai nei te tai wāhi nui tonu o te rōpū Prue nei, ē, ka riro kē ki roto ki te pārō o tōna ringaringa. Nō reira, kei reira kē, i kōrero ahau i tētahi o ā tātou hui nāwai teka nei i ngā wiki kua pahure nei, ahakoa kei hea, Ko hea te wāhi kei reira ngā kanohi o te iwi, ā, ka tae atu ia ki reira. Kia tūpā tō tātou. Hei kōrero haka kapinga, i rongo ahau i te haka tara rānei, te haka hāwea rānei a te matua o te nōta, the matua of the north, a shame. E kōrero pēnei ana, meinga meinga ko Ngāti Wai hei māngai mō Ngāpuhi. Puta i a ia tērā kōrero i runga i te pouaka Hakata, E Homa, ki ahau nei, nā, mōku ake, mōku ake anō, nōku ake tōku hakaaro, mehemea koia tērā ko te tangata e kōrero ana i te kōrero pono,